Carlesmagne fondet en 779, l'abadiá de la Grassa, a Ribadorbiu, dins un païsatge de vinhos e de sèrres e sa prosperitat fait nàisher lo vilatge de la Grassa. Urbiu, nascut dins lei Curvieros, as ago 22 comunos pichotos. Al fial de lei sasús pòt èsser maigre o furiós. Sabalado es una zòna Natura 2000. Es dins aquela balada qu'anam descobrir lo vilatge de la Grassa que ten, bèi, pròche de 600 estatjants. e es classat entre los mai bèls vilatges de França. A la debuta de la Guèrra de Cent Ans, lo bourg se trobava pas en estat de destruença. De fossats enrodavan la vila, son mencionats dins de tèxtes del sègle XIV. Foron remplaçats per d'òrts e de vergièrs. En 1359, lei fortificacions foron renforçadas. Aquela torre de Plaisance o Grand Tourèi es la sola que demòra de l'ensencho anciana. Dintran ara dins lo vilatge e vesent de traços de la lenga e de la cultura d'òc.

I a tavés la preséncia de la music occitana de bèi. La glais de Sant Miquel es istallada al còr del bourg medieval e es classada monument istoric. Bastit al sègle 14 l'edifici es l'exemple tipe de la glais gotica de nau unenca De la region. Dempèi la revoluciu, ten un mobilièr ric venent mai que mai de la Badion. L'organa, realizada per Teodor Puget, fuguèt installada a la Grassa en 1833, foguèt restaurada dins son estat d'origina en 1993-94 per Jean Daldosso, E es un de las mai bèlos d'Aude. Los talhas de colondatges de l'Edat Mejana, pro cèl cubèrt, testimònia de la riquesa des proprietaris. Aquel cobèrt, quilhat sus dètz pièlhos de pèire del sègle XIV, es un joièl d'arquitectura de l'Edat Mejana. Sa carpenta es totun bèla e a part lo mercat, ont i trobava de cerealas, de fruchas, de pèls, de vi, de pèishes, d'òli e d'espècias. Er un liòc d'escambis fruchoses per l'abadiò que recebió de tatzos e per los estatjants del vilatge. Era un liòc estrategic pla survelhat per los abats. Lo mercat tenió, al sègle 14, 57 taulièrs plaçats jol cobèrt, Èra lo mai grand mercat de Laicorbièros a l'Edat Mejana. Lo cobèrt foguèt installat en 1315 e faguèt progressar lo quartièr que venguèt lo còr economic del bourg. Lei gents aisados de la Grassa del sègle XV i faguèron bastir d'ostalasses decorats de rics plafons pintrats. Se pòdon encara veire de capitèls de fusta amb de motius escalprats de pèishes o de carros suls ostalses del plan. Com un decòr al fond de la carrièra, un molí se dessenha sul sèrre. Anam ara al bon biais qu'encambordiu. Aquel pont fortificat de tres arcos e de 40 mètres de long religue lo vilatge medieval a la badiò Santo Mario d'Urbiu. Foguèt bastit a la debuta del sègle 14 dins una forma d'esquinodase, teniot dos torres pòrtas creneladas e ara desaparegudas, e per passar caliá pagar. Aquelos parets grandassos son faitos de çò que demòro des barris ancians. Traversam lo pont per anar visitar la partida de la Badiò que depend del Conselh Departemental d'Aude. A la Revolucion francesa, la Badiò foèt venduda en dos partidas, lo departament a los bastiments mai ancians, lo braç nòrd del transsèt de la glèisa, los bastiments dels monges e lo palais abadial. Dintrant de l'edifici, d'en primièr e i a la cour de l'ostal abadial. Es aquí que se trobavon los apartaments privats de l'abat. Èra un senhor puissent e los monges que l'enrodavon èran sovent de filhs de familhons nòblos e ricos. Avián sovent sos servitors amb eles. La ràdio èra en fait una entrepresa gròssa qu'atirava las donacions e ajudava al desvolopament del vilatge. Sos bens venián de Catalonha a Albigés. Lo cellièr èra lo garda-manjar de la ràdio. Lei provisions arribavan des domenis pròches e des orts long d'Orbiu. La sacristia Foguèt subrelévat al sègle xvii per aculhir un ostalarièr e un infirmarièr. Jos lai d'Alos los arqueològs an trobat una calada de l'epòca de l'abat Auger e de traus de paishèls datant de l'epòca carolingiana.

E fa 95 mètres cairats. Christian Jacquard trabalha sus la combustion per crear d'òbros coma aqueles ombros de sètja. Lei galariás servission a la circulaciu entre loi membres del palais, los espacis de servici o de recepciu. Ara aculhisson de mòstros. Vesen aquí una mòstra bèla de las aquarèlas de Danièle Dicsa. A la fi del sègle tretze, l'abat Auger de Gogencs fa bastir la capèla o Sant Bertomiu que li es reservado dins lo lotjament abadial. Compren una capèla bassa e una nauta que l'accès se fa per l'escalier grand. A la debuta del sègle xii, l'abadia es enriquesida pes comtes de Barcelona. Dus abats fan bastir un portal monumental pel mèstre de Cabestany dins la segonda mitat del sègle xii. Ara sortissèm de la badiá e traversam Orbiu per rejónher lo vilatge. De lei cinc pòrtas d'origina es la sola que demòra. Son nom li ven de la proximitat d'Urbiu, d'aquí partisson o ruta qu'anava fins a lei Marchas d'Espanha, frontièra del Reialme de França, jusques en 1258 al Tractat de Corbeil. Lo punt nòu sus Orbiu mena los visitaires nombroses a la gràcia per una descubèrta del vilatge medieval e son abadiè. Dins una emission venenta vos presentarem la partida de l'abadiè proprietat des monges. Alèu!